Atumia nĩ marokaga ibarũa itiganĩte kũhingia mabataro ma mĩciĩ yao. Aya nĩ atumia a Chaka, kaunti ya Nyeri. Nĩ hĩndĩ merekeire kwarĩ-inĩ ya Chaka, ĩrĩa nĩyo wabici yao kwa ihinda rĩrĩ. Haha tũrauma thutha ikinya gwa ikinya, Immaculate Wanja, ũrĩa tirio rĩtwa rĩake, nginyagia harĩa ahũragĩra mahiga. Karondo gaka gakagoto akaharĩirie kwa ihinda rĩa ciumia igĩrĩ. Ĩno nĩ kwarĩ ya Chaka, Wĩra ũrĩa ũrutagĩrwo gũkũ wĩthemagwo nĩ andũ aingĩ nĩ ũndũ wa mĩnoga, ĩndĩ atumia aya na arĩa mabatiĩ gũkorwo makĩamũkĩra kĩgĩna kĩa andũ akũrũ maroka gũkũ ĩrĩ ta njĩra ĩmwe ya kũhingia mabataro mao. Na kuona wĩra wa Kware kaingĩ ũkuruhanagio na anake na mbeũ njĩthĩ amu mũrutĩre wa wĩra ũyũ nĩ mũritũ, Wanja aratũtarĩria atĩ thengia ya mĩnoga ĩrĩa atũnganaga nayo haha nĩ hamwe ha harĩa ehokeire mabataro make. Ndĩna mĩaka 52. Na ndokĩra rũcinĩ, nyambagĩrĩria kũharĩrĩria kana ke hau ka mũirĩtu wakwa, gakanyua cai gagacoka gagathiĩ cukuru, ngacoka ngoka kware thaa ithatũ. Na nĩguo kwĩgemia kũrĩhwo, Wanja aratura no nginya ahũre kagoto nginya akaihũre ngari ĩmwe. Tũkagũrĩrwo thutha wa mweri, na nĩ tũkoragwo na thĩna mũingĩ mũno gagĩgathira. tũgũragĩrwo ngiri ithatũ feri tondũ wamera 35 nĩ maregaga makinya manini kuma harĩa wanja arutagĩra tũrakora charity mũkami na ũrĩa tirio rĩtwa rĩake ciana nĩ ciakĩte bakathire mũkami ena mĩaka mĩrongo mũgwanja ĩndĩ mĩaka yake mĩingĩ nĩ ĩrĩa ahũrĩte kagoto tena nĩ ndahũraga rori ciumia igĩrĩ kiumia kĩmwe rĩakĩrĩ na binya Nao rĩu nĩ hinya wakĩthirire rĩu mbũragwo vanini Mũkami aratwĩra atĩ o hwaĩ-inĩ no nginya agerere kĩrabu kũnyua njohi ĩrĩa augĩte nĩ ĩmũhotithagia kũnyihanyihia mĩnoga. rĩu tiga o vau ndiaga kũnyua kanuthu rĩ gũtirĩ vangĩ thiaga niĩ ĩ kumaga 50 Ciana cia atumia aya ciothe nĩ cigimarĩte, ĩndĩ imwe ciacio nĩ cimatigĩire ciana ciao. Ũũ arĩ kuga atĩ no nginya menyitie mũthiori nĩguo kũhũnia nda yao na ya tũcũcũ twao. Ciana ciakwa nĩ ithano mm, na mũirĩtu wakwa arĩ tũtatũ. Na kuona cia kware maugĩte itiganaga, ĩtĩkia kana ũrege, tumia marĩkia wa kware mathiaga gũcera. Gũcera kwao ti kuoha thabarĩ, ĩndĩ nĩ kwĩyendia kĩmwĩrĩ. No mũrĩkanĩre rĩngĩ akũhe mũtu na mbeca. Arakũhe o merĩ, ona ndarakũhe kĩndũ tondũ onake-rĩ no mũhũtu. Nĩ thaa ithatũ cia ũtukũ. Mĩhang'o mĩingĩ taũni ya Chaka nĩ ĩnyihĩte, ona matuka maingĩ nĩ mahingĩtwo. Nĩ hĩndĩ andũ me mĩhang'o-inĩ ya kũinũka. Thutha wa gũtinda makĩhũra mahiga na kũruta mawĩra mangĩ ma mũthenya, gwakinya ũtukũ, atumia makĩingĩra biacara-inĩ cia kwĩyendia kĩmwĩrĩ Matigĩte ciana ciao mĩciĩ-inĩ itarĩ na wa gũcirũmbũiya. No mbere ya marĩkĩte biacara-inĩ ĩno, mambaga kũingĩra kĩrabu-inĩ gĩkĩ, hihi kũruta thoni. Ndirĩ ũndũ ũngĩ. Na hĩndĩ ya thũgũrĩ yakinya, makambia ihĩta. Warora mĩkinyĩre yao, ũkonania mũndũ wĩkangĩtie mĩaka kuona marakinya kahora gwa kahora ĩmwe kwa ĩmwe magatũtwara nginya kĩharo-inĩ gĩkĩ kĩrĩa matabanagĩria biacara ĩno kũrĩa tũrakora Julia Wambui na ũrĩa tirio rĩtwa rĩake na ũrĩa ũrutĩte wĩra ũyũ kwa ihinda rĩa mĩaka mĩrongo ĩrĩ ĩ ngũcoka thiũ ira witũ no ngũcemania na kĩbunda ĩ mbĩ nakĩo tũgagĩkĩaria twakĩaria nakĩo rĩ akĩnjĩra nĩkĩ hau ndũĩ

nĩ rika gĩthuri ta kĩu wona kĩene kũu ndũ- tũtigũthiĩ mbere o kũu na ũne mbere no ũkia niĩ ngũrutĩre ngui ciakwa ũrute wĩra waku nĩ ũnde hana nyawĩra no rĩatirio rĩtwa rĩake onake ahũrĩte biacara ĩno kwa ihinda na kĩrĩa we akoragwo ekĩrĩire makĩria nĩ kwamba kũhonia nda yake na thutha tũcũcũ twake ndũkwamba gwĩtia njohi ũramba gwĩtia irio Onakorwo nĩ ũkũrĩte rĩa tũnini rĩa icio mũgacoka mũgakĩrana ũrĩa mũrerana ũgakĩgũrĩrwo gacohi gaku mũgagĩkundakunda na ndiĩtĩkagĩra kũrĩo mũno. Nyawira agathiĩ na mbere na gũtwĩra atĩ ndatigaga mĩbira ya kuonana kĩmwĩrĩ nĩguo kwĩgirĩrĩria mĩrimũ ĩrĩa ĩgwatanagio na kuonana kĩmwĩrĩ. Aingĩ gũkũ ona matiendaga rumu, mendaga gũkũ manyekinĩ. Gũkũ twoka twarĩkania nao rĩ mũndũ agathiĩ shughuli ciake. Ĩĩ niĩ ndageraga o nyũmba ngethamba thamba ngaumĩra o rĩngĩ. Ĩĩ nyone kana nĩ ngũkĩhara hara. Ũgacoka o kĩrabu kana ũgathiĩ na bara? Ngacoka o kĩrabu ndithiaga na bara. Njokaga o kĩrabu ngathiĩ kĩngĩ. Ndona ũngĩ rĩ niĩ ndikwaga kuoya tondũ nĩ condom tũrahũthĩra. ĩĩ no nginya ume na kondomu nũ- ĩĩ nyumaga nacio nyũmba ĩĩ ona rĩu niĩ irĩ nyũmba nditigaga Mĩciĩ kwa atumia nĩ aciari matĩĩkĩte nĩ ciana ona tũcũcũ twao na kĩrĩa magiragĩrĩria makĩria nĩ gũthũkia mbica ĩno. aca hũ, ndiendaga ndiendaga tondũ ona nĩ manjũragia manjũragia makanjũria cũcũ wathiĩ kũ ũtukũ ngamera komai nĩ ndĩroka Mĩhumbĩre ya atumia aya nĩ ngũrani na ũrĩa airĩtu ethĩ arĩa meyendagia kĩmwĩrĩ mehumbaga, kuona aya mekĩrĩte nguo ndaihu. Kwĩragwo athuri magucagĩrĩrio nĩ kĩrĩa mona, haha tũkenda kũmenya njĩra ĩrĩa atumia aya mahũthagĩra kuona customers ao. Tondũ ũngĩkĩaga kwarĩria mũndũ wega nĩ agũgĩkwenda, ndangĩkwenda aca. Nĩ harĩa wathiĩ agwĩta ndũkambie kwĩringa, thiĩ oho, mũrie ũkwendaga atĩa. Tũcuka tũtũ mehotorete ti twa kwĩgirĩrĩria heho, ĩndĩ nĩtuo marĩtũmĩra ta mĩarĩro yao. Tigarĩgũrwo na rũkũngũ rũrũ rĩ, ĩĩ tũmahinga twĩ harĩa, no gacuka kwara kana gĩkoi na kũrĩkanĩra ũhoro ũgathira. Guoka nĩ wikendi, biacara yao ĩgatherema makĩria. Ya rĩu njuma gũkũ ona ndi- rĩu ndionekaga nyonekaga o Sunday. Mbia nĩ ũkũheo nginya ngiri na matano makoragwo na mbia. Na kuona gũtirĩ biacara ĩtarĩ mathĩna mayo, rĩmwe atumia nĩ marĩkanagĩra na mũndũ, ĩndĩ arĩkia kũmahũthĩra akarega kũmarĩha. Mũndũ tũkũnyua njohi twathiĩ gwake, ũguo tũrarĩte gũgakĩa kĩroko akandiga agathiĩ. Arutaga wĩra o na gũkũ Ndondo magĩraga mũthanga. Akanjĩra ing'otore ciaku nĩ ndagũtigĩra hau, nĩ nani nĩ ũndũ wa mahang'oba makwa ĩndĩ agĩcoka toro. Mũthenya ũrĩa, ndagĩka iria ndaugire nĩ gũkĩra, ndokĩrire ngĩkora kĩbaũ. Kĩbaũ nĩkĩo gatigĩte. Rĩu ndakirire ngĩamba kũrĩra njikarĩire hau rĩ ngĩrorarora nyũmba. Ndetha kĩrĩa ngũkua nyũmba ĩno rĩ, ndonire o mũrĩngĩti na taritari ciarĩ hau njerũ na ũcio ndakuire. Gĩconoko nĩ kĩmwe kĩa ihĩnga iria atumia aya matũnganaga nacio ĩndĩ matiigana gũtiga. Gĩtũmi, kũhũta. Reke njuge nĩ thĩna tondũ ko ti thĩna rĩ, o na wĩra ũyũ ti ũrĩa ũrĩ mũthakaru. Tondũ ona rika rĩrĩa tũracemania narĩo na gũkũ rĩ, ti rika rĩakwa. Ũkakĩrigwo atĩrĩ, nginya wakinya mũico wa mũtũrĩre ũkera Ngai, we Ngai nĩ ũkanduĩra cira, tondũ ndiũĩ niĩ ũrĩa ngagĩtuĩrwo. Ti kwenda, sio kupenda. Atumia aingĩ a marika ta maya marĩ mĩciĩ-inĩ magĩkenera ritaya kana magĩtumbĩirio nĩ ciana ciao. No mũgarũ na ũũ, aya marĩ mĩkĩra-inĩ ya njĩra makĩruta wĩra ũgũgũtiga na ciũria nyingĩ. Ĩ hihi thĩna nĩ gũtindĩkĩrĩria atumia aya harĩ kũingĩra thũgũrĩ-inĩ ĩno? Kĩũria kĩu nĩ gĩaku wĩthagũmĩrie. Handũ-inĩ ha Mount Kenya TV kuma taũni ya Chaka kaunti ya Nyĩrĩ, niĩ njĩtagwo Mũthoni wa Wangari.